Barrow ydw i. Fi 'di cadeirydd Cymdeithas yr Iaith ers wythnos rwan, ac am wythnos... am wythnos i i i i ddod yn hynny. Yym, yn ogystal â fod yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith, dw i yn blentyn i ddau o fewnfudwyr. A dw i'n sefyll yma heddiw, dwi'n sefyll yma heddiw yn Gymro, yn Gymro Cymraeg am ddau reswm. A'r a'r reswm cynta Ydy, yym, chwarae teg iddi, nath Stel fy mam dysgu Cymraeg a finna'n blentyn. A'r rheswm nath hi wneud hynny oedd fod yr iaith Gymraeg yn rhywbeth hardd, yn destun llawenydd i bobl mewn cymunedau, ac ac a bod o'n rhywbeth positif. A dyna pam bod rhaid ni sefyll yma heddiw a deud, bod ni isio byw yn Gymraeg, achos mae rhaid ni tynnu pobl i fewn i'r ymgyrch yma, uh, o le bynnag maen nhw'n dod felly. A'r ail reswm mod i yn Gymro Cymraeg, a dim rhyw fath o hanner a hanner na byd arall, ydy ges i ymmagu um, mewn pentref ym Mynydd Lladd-y-gai yng Ngwynedd, lle oedd rhan helaeth o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg. Felly'r ail beth sy'n rhaid ni wneud, yn ogystal a fod yn gadarnhaol, dangos fod yr iaith yn yn llawenydd i ni ac yn rhan pwysig o'n bywydau ni, ydy gwarchod y cymunedau hynny, wneud yn siŵr bod y Llywodraeth ddim yn rhwystro ni rhag byw ein bywydau yn Gymraeg. Felly, felly diolch yn fawr i Jill am, am ddod fyny yma ac i hi am y, y siaradwyr eraill i gyd a, a, am ei geiriau nhw. A, a diolch i chi am sefyll yma ar ddiwrnod oer. Ond neu, wneith sefyll ar Maes Caernarfon er mawr mae angen wneud hynny, wneith hynny ddim achub yr iaith Gymraeg. Felly, felly dyma di'r cynllun o ran heddiw yma felly. A, ar ddim awrth pan ddoth y canlyn, canlyniadau allan, wnaethon ni benderfynu sgwennu'n syth at Carwyn Jones. A deutha fo, ylwch, ma' 'na argyfwng yn yr iaith Gymraeg. Edrychwch ar y rhife, edrychwch be' sy'n digwydd yn ein cymuneda ni. Dewch i gyfarfod efo ni, iawn? Felly, 'dan ni, 'dan ni'n gofyn i Carwyn Jones am gyfarfod, iawn? Rŵan, y cynll- y y maniffesto 'dan ni'n mynd â efo ni i'r cyfarfod yna, yym, mae o hwnna wedi ga'l 'i lansio heddiw. Rŵan, Sgin neb yr atebion i gyd. Os mae un peth yn glir dros y deg mlynedd dwytha, sgin Llywodraeth Cymru yn sicr ddim yr atebion i gyd, a ma' nhw angen gwrando arnon ni. Felly, dewch, cyfrannwch i'r maniffesto yma. Ma' 'na copïau fan hyn, mae ar wefan y Gymdeithas, edrychwch arno fo, dewch â'ch syniadau chi i i'r maniffesto yna, 'dan ni angen clywed nhw. A hefyd, mae angen i bawb felly, dim jyst y fi, sgwennu at Carwyn Jones, mae eisiau i pawb wneud, oherwydd mae o'n bwysig iawn bod nhw yn gwrando, bod nhw yn gweithredu y polisïau yma. Felly, os oes gennych chi mynediad i'r we, ewch i cymdeithas.org blaenslaes Carwyn Jones a mi fyddwch chi'n gallu wneud o o fanna. Os da chi ddim, yy tecstiwch y rhif yma, dim saith saith chwech chwech pedwar dim pedwar un pedwar dau. Wan, os da chi'n neud hynny, ma'n bwysig bod y neges destun yn dechra efo cyfeiriad e-bost Carwyn Jones, sef carwyn dot jones at cymru dot gy i. dot gov dot uk. Dwi'n gwybod bod e'n gymhleth. Triwch, triwch mynd i'r safle we neu gofyn i ni os da chi ddim yn cofio hyn. So i yn licio gweld pawb sydd yma heddiw yn wneud hynny. Oherwydd, to, dim un person neu un pwyllgor ydy Cymdeithas yr Iaith. Mae'n gymdeithas ac yn fudiad ac yn ymgyrch i chi gyd yma heddiw. Y rhif ffôn ydy dim 7766 4 dim 4.

Dwi eisiau byw yn y Gymraeg! Nawr, da chi'n eisiau gwrando ar y fi mwy? Mae Tony Scavone, cadeirydd y grŵp cymunedau Cymdeithas yr Iaith, yn mynd i ddeud gair rwan mwy ynglyn â'r maniffesto, be sydd yno fo ar hyn o bryd a sut ellwch chi gyfrannu ato fo. Felly, na i drosglwyddo i Tony rwan a diolch yn fawr i chi.